Ar nodyn personol, ga i jyst dweud, cymaint o bleser ydy i mi gael bod yn rhan o'r lansiad yma'r pennau yma. Dwi'm yn gwybod os da chi'n mynd i weld hyn yn y cefn, ynde, ond na i basio hwn o gwmpas beth bynnag. Yym, chwech ar hugain oed ydy Llŷr, Gwyn Lewis, Ond dwi'n ei nabod o fel bardd, credwch neu beidio, ers dros un mlynedd ar bymtheg. Mae gynna i lun ohono fo yn fan hyn. Deg oed oedd Llyr, dwi'n meddwl, yn cipio gwobr Tlws Pat Neal yn y Steddfod Bro Ogwr 1998. A dyma fo, llun o'n o'n derbyn y wobr yn y fan yna. Yn... A be mae pawb sydd wedi gweld y llun yma yn fethu ei ddall yn sut na chafodd Llyr i gastio fel Harry Potter. Ond uh, y rheswm dwi'n hynod o falch o gael bod yma pnawn yma, yn y cyfnod yma, mi roeddwn ni um, draw yn yr hen goleg ym Mangor, yn yr ystafell neu'n y swyddfa nesaf at dad Llŷr, Gwyn Lewis yn fan hyn, a mi fydda Llŷr yn dod draw yn aml iawn ddiwedd pnawn i weld ei dad ac yn chwilio am bethe i'w gwneud, felly mi ddechreuais i fynd i'r arfer o osod tasga cynganeddol iddo fo, hogyn deng mlwydd oed, a mi roedd o'n ateb y tasga yma cyn y medrwn i 'i llunio nhw, deud y gwir, welish i neb tebyg iddo fo. Wedyn, er ei fod o'n cael ei ystyried yn fardd ifanc, mae o wrthi ers blynyddodd lawer.
Falle wir na wna i gyhoeddi'r un ga- y gyfrol arall a- ar ôl yy hon, ond o leia mod mod i 'di bod i'n snapshot mewn ffordd, dyna 'di'r gair mae Elena, sy 'di bod yn yn golygu'r gyfrol i mi, defnyddio, bod i'n rhyw jyst cipolwg ar gyfnod yym penodol iawn yn 'y mywyd i. A ma' hynna mewn ffordd yn arwain at beth arall, sef bosib taswn i'n dod yn ôl at y cerddi yma mewn deng mlynadd, i feddwl am gyhoeddi cyfrol go iawn yn lle um, y bysa lot o'r rhain yn mynd i'r byn yn syth a ddim yn, ddim yn, ddim yn cyrraedd y, y, y gyfrol yna. Felly, mewn ffordd bod o'n fater o'i cael nhw allan rwan tra bod gen i'r gyts. Ac cael yng nghofio amdanyn nhw, cael nhw i bwrw nhw allan o'r ffordd um, a, a bwrw ymlaen mewn ffordd. De. Dwi'n hoff iawn o, o wrando um, ar y radio. Dwi'n licio gael ymlaen um, pan dwi'n gweithio, jyst yn y cefndir. Um, a hefyd, dwi'n licio gwrando arno fo gyda'r nos. So, pobl yn mynd o, oh, so, dyna sy'n gysdi i'r swydd fel bardd preswyl Radio Cymru. Nid, uh, nid felly oedd, ond dwi'n fan mawr o um, uh, just gwrando ar y radio. Felly oedd yn rhywbeth naturiol, um, yn ffynhonnell naturiol. Ond um, dwi'n cofio pan nath um, y thema neu'r pwnc ddod fyny ar gyfer yy Cadair yr Urdd yn 2010, tonnau oedd hwnna, ac am y tro cynta' nes i feddwl reit alla i gyfuno rhyw ddau beth fan hyn mewn ffordd 'lly, sef tonnau'r môr, a dwi'n hoff iawn o'r yym môr, ma' hwnna'n dod fyny lot yy yn 'y ngherddi fi hefyd, a thonfeddi y radio, a felly oedd y tonnau neu'r donfedd yna yn fodd o gyfuno y dwy ddelwedd oedd yn eitha ffrwythlon i fi mewn ffordd. Hyd heli, rhagweld Duliw. O'r radio, mi ddaw marwyddos heddiw o'r tonfeddi diddos a thon eigion yn agos yn nhonau'r niwl hanner nos. Heno, a glywi fel finnau alaw si heilwli'r llongau yn darogan o'r glannau, y daw glaw, Ninan ein gwlâu. Y malin y mae heli heno'n llawn yn llanw fy ngwlyw i. Rwy'n hwylio, bron na weli ffinnu stêr drwy'n ffenest i. Ffêrws, mae'n wynt yn ffêrail. Yn Lundy, maen nhw'n landio ysbail, emynau hwyr a mynail yn fwgan ag yn fugail. Alaw i'n hyny o ngwely at y sêr droswt siren gwenu. O leiadau'r goleudy sydd o 'i hedd y nos ddu. Yn gynnar iawn yng ngyrfa Iwan Llwyd a William Owen Roberts oedden nhw wedi cyhoeddi nifer o erthyglau yym swmpus, pwysig, sylweddol, yn rhyw rhyw fath o roi llais i cenhedlaeth nhw neu roi yym be oedd eu cenhedlaeth nhw eisiau wneud ar waith. Yym a'r Yn gysylltiedig efo hynna, rhywbeth sy 'di aros efo fi ers rhai rhai blynyddoedd oedd Simon Brooks yn siarad rywle ryw dair blynedd yn ôl dwi'n siŵr a ac yn yn dadlau, fel mae o'n tueddu i fod yn eitha' dadleuol, dwn i'm os ydi o yma 'lly, ond yn dadlau bod yym beirdd dan 30 ddim cweit wedi llwyddo eto i y ddianc o o gysgod neu o ddylanwad y genhedlaeth cynt mewn ffordd. Yym, a dydy hynna ddim yn beth drwg i gyd, dwi'm yn meddwl, yym, oherwydd 'dan ni 'di arfer perfformio mewn stompiau a talyrnau ac ati efo beirdd, y beirdd cywyddau cyhoeddus 'na os liciwch chi. Yym, ond yr ochr arall dwi'n meddwl ydy, 'dan ni'm cweit wedi llwyddo eto i ffindio be' 'dan ni fel cenedlaeth o feirdd fengach isio ei ddeud. Dw cerdd ydy hon am rwbath eshi ar ei draws o yym rhyw fath o ymbelydredd cosmig cefndirol am wn i sa chi'n alw fo yn ma'n swnio'n yn beth ofnadwy o gymhleth ond be dio ydy ma na dal ymbelydredd yym yn yr aer o'n cwmpas ni heddiw o'r big bang o'r bang cynta un yym ag Pan yn oes y teledu analog, pan fysa chi'n gweld y teledu efo, dach chi'bod, yr eira gwyn arno fo, yn rhan o'r eira gwyn 'na, mi fysa un y cant o'r eira gwyn yn rhan o'r ymbeludraeth 'ma o'r band cynta, ac oedd hwnna jyst wedyn, y syniad yna wedi 'y nghyfareddu fi. Felly, dyna dwi'n yn yy rhyw fath o fyfyrio arno fo fan hyn ydy, wrth glywed signal analog yn hytrach na digidol, dach chi'n clywed holl, yym, wel, dach chi'n cael amser i gyd yn ei gyfanrwydd, de. Rhyddid. Dwi'n diffodd y radio digidol, yn dod yn fôl at y set fach donfedd hir, yn troi'r olwyn fel bod y llais RP yn pylu'n storm o hisian braf. Yn yr eira clywedol hwnnw, yn niwl yr analog, mae'r tonfeddi'n ymestyn, a minnau'n anadlu ochenaid o ryddhad, yn rhydd o linellau syth y digidol. A chaf, rhwng gorsafoedd, fod y radio'n ymhyfrydu yn amwysedd y tonfeddi. Yno, yn yr ehangder rhwng crecl a gwych, mae un gronyn o eni'r bydysawd, na allai mo'i weld na'i glywed ond fel cefndir i gefndir, neu fel be welai'n y bore heb fy sbectol. Does 'na neb a glyw'r gronyn hwnnw ond fi wrth fy nesg yn nyfnder nos, y gronyn sy'n dirgrynu i'm darbwyllo nad ydi ddoe ar drai, Bod oesoedd y bydysawd yma a bod fory eisoes ar fai. Yn y gronyn hwn yr erys pob cariad fu gen i erioed, yn un rhes hir wedi fframio'n dwt yn rhyfeddod dy gola cynta. Tu hwnt i bob dewis a phenderfyniad caf giniawa ar bob eiliad o bosibilrwydd. Gloddesta ar bopeth wnest ti, ac na wnes, a'r lleill i gyd hefyd. A thrwy'r hisian a'r gwichian, dwi'n gweld gronynnau'r tonfeddi'n dal drych i'r oesoedd, yn diffodd y radio, ac yn clywaid sŵn storm ar wyneb yr haul. Tra yn Doline ydy y gerdd yma um, yn sôn am draeth, traeth y cwrel am wn i, fysa chi'n y cyfeithi hwnna, lle mae'n draeth reit ar gyrion Connemara, felly mae'n ffordd y peth nesaf sy'n yna ydy Merica, mae hynna'n chod, yn, uh, yn, yn, oedd yn frawychus i fi ar y pryd, ond mae'n draeth unigryw iawn achos mae'r tywod Fatha rhyw fath o ddarnau bach o gwrel, correl, ydyn nhw, yn hytrach na dywod. Felly mae o, pan mae'r tonnau yn dod yn golchi ar y traeth, mae yna sŵn rhyfeddau, fatha, wel, dwi'n disgrifio fo hyn fel agor potel bop, felly. Tra'n dwl i. Nid oes yr un lle arall ar ôl hyn. Pen pella'r byd, yr hen fyd, yw'r tra'n dwl i'n. Ac ar ol hyn, dim ond y môr a'r Amerig. Ac yn fan hyn, dan gwrlid y glaw smwc, ac o fewn clyw i'r capolini a'i gweryru oriog gofalus, mi glywch chi sŵn fel agor potel bop o bryd i'w gilydd, pan fo'r môr yn golchi dywod yn law ar y lan. Ond nad yw hwn yn dywod go iawn. Yn hytrach, weddillion cyrbibion y byd sy'n arw o wydyn, yn gwrthod yr ydy. Pan o'n i'n fy arddegau, yn llawn angst, yym, angst arferol yr arddegau 'lly, dwi... o'n i'n... dwi 'di sôn am Larkin yn barod, a Oedd 'na rywbeth... o'n i o'n i'n teimlo reit rhwystredig yn yr ysgol yn... yy ella bod o jyst o ran pa gerddi gafodd eu rhoi i ni i'w hastudio, bod fi wedi chwilio ddigon fy hun, ond o'n i'n teimlo rywsut bod Larkin yn llais oedd yn fwy agos at be o'n i isio ei ddarllen ar y pryd, achos bod 'na fwy o yy onestrwydd yna, ac o'n i'n rhyw ddamnio pam nad oes 'na rywun yn sgwennu cweit mor gignoeth â hyn yn yn Gymraeg 'lly. Ac wrth ddod i gyhoeddi hein, o'n i'n sylweddoli pam! O'n i fel, yy, a reit, ia, mae'n... mae mae Cymru, nid y wlad fwya', mae pawb yn eich nabod chi, a pan dach chi'n rhoi petha allan fan hyn, mae pobl yn mynd i ofyn, 'O reit, pwy sgynno fo fan hyn, a be' sy'n digwydd fan hyn', a petha, a, chimod, yr... a am wn i, yym, Mae hynna'n mynd hefyd efo'r duedd, ella tuedd o'r model yng Nghymru o yr yr edrych yn fywgraffyddol ar y bardd ac eisiau gwybod yr hanes tu ôl i bob cerdd yn hytrach na'i derbyn hi fel ydi hi. Cywydd byr ydi hwn, mynd am dro. Rhy agos oedd y creigiau, wal y ddôl yn gul i ddau, ond ar dôl drwy wair y dydd dilynais i dy lonydd yn oludog dy flodau, yn olwen uwchben y bae. Fel gwybr drwy'r mieri a'r daith, roedd dyflagu'r du yn llawn hyd a meillion ha nes diflannaist, fel yna. Ond y lôn sy'n dal yno, er i'r traed fynd heibio'r tro.
Wel, ryw dderyn bach dwi'n lle bod chdi am ganu i ni. Tydw i ddim am ganu'n unigol achos mae yna orchymyn llys yn hithau beidio. Ond yym oeddwn i yn nhafarn y Glob neithiwr yn trio meddwl am fyfyrio am ryw fath o dirmged i i Llŷr. Hyd y bod ni'n llunio'r englyn yma i i Llŷr. O sbïr dŵr yn sibrwd iaith, a llifo yn sillafau perffaith, yn llif taf a'i holl afiaith, Y mae Menai dechrau ei daith. Ond ath hi ar ei lawr ar ôl hynny. Ath hi benderfynu bod angen rhagor o englynion, a wedyn oedd pob un o'n nhw'n dechrau efo O Llyr Gwyn, y tri gair hynny. Felly 'swn i'n licio gwahodd Elis Dafydd a'i frawd Guto i ganu yr englynion. O diar!